Hi Francesca, jiena hawnhekk qiegħda il-Marina tal-Imsida flimkien ma' eh, kittib Malti eh, John Bonello. Għana melu ftit mistoqsijiet dwar il-kitbit tiegħu. Eh, John, il-fantaxenza bil-Malti mhix daqshekk tradizzjonali għaw Malta, għax diffikultajiet issib meta inti tiġi biex tikteb dawn il-fantaxenzi.
Eżatt bħala diffikultajiet iktar xi kliem ħa tuża biex tispjega ċertu kunċetti, nipprova kemm jista' jkun nuża kliem Malti, fejn le nistellef minn lingwi oħra. Kif għedt inti ma tantx hawn kotba fuq fantaxxjenza bil-Malti, ġifieri Però, ovvjament l-ispirazzjoni ġġibha minn kotba ta' lingwi oħra, ħa ngħid hekk, u dawk jgħinuk.
U fil-kitbiet tiegħek naraw li tagħmel użu estensiv minn simboli u mapep. Dawn huma l-punt tat-tluq tiegħek fil-kitba jew jaslu b'mod naturali meta inti qed tikteb? Le, mhumiex il-punt tat-tluq, assolutament. Ħafna minnhom jinħorġu fir-riċerka. Waqt li qed tagħmel riċerka, jiena nkun qed nuża mappa biex dejjem inkun naf jekk qed niddeskrivi post, inkun qed niddeskrivih sew u dejjem bl-istess mod. Jiġifieri hemmhekk ikun hemm id-draft tagħhom dawn l-affarijiet. U mbagħad meta jkun tlesta x-xogħol, terġa' tmur lura għal dik il-mappa li kienet draft u tagħmilha aħjar biex anke l-istess is-simboli. Ferm.
Hemm ukoll ġieli fil-kitbiet tiegħek nosservaw li tagħmel użu minn siltiet poetiċi. X'inhu l-iskop ta' dan? Taħseb li dan li tuża l-siltiet poetiċi jagħti valur lill-kitba tiegħek? Nuża għal żewġ raġunijiet. Waħda biex indaħħal stili differenti, qisek bħal meta qed tpinġi u qed tuża daqqa żjut, żejt, daqqa acrylics pereżempju, b'dan il-mod daħħalt daħħalt textures differenti. Però nuża wkoll biex biex nibdel ir-ritmu jekk qed jitkellem persuna partikulari pereżempju u jrid u trid tindika li li jitkellem b'ċertu mod. Allura dan jikkwota poeżija pereżempju. Forsi tkellimna ftit, smajna li ħriġt m'ilux ktieb ġdid. fuq il-fantaxenza Maltija. U smajna wkoll li segwi dal-ktieb hemm ħsieb li toħroġ ktieb ieħor. Forsi tgħidilna ftit dwar il-ktieb li diġà ħriġt, u forsi jekk hux se żżomm l-istess tema għall-ktieb li ħiereġ jew ħadd biddel u tvarja naqra. Il-ktieb li għadni kif ħriġt fil-fatt ġie mniedi waqt il-fiera tal-ktieb jismu fil-merati tal-impossibbli u huwa fuq persuna li jispiċċa jittravilja fiż-żmien, jivvjaġġa bejn żminijiet differenti, dejjem fil-futur, qatt fil-passat. Huwa l-ewwel ktieb minn tnejn, ġifieri li ġej warajh. Iva, huwa l-għeluq tal-istorja, ħa ngħid hekk. Bħala ktieb maqsum f'partijiet, fil-fatt b'kollox biż-żewġ kotba ħa jkun hemm sitt partijiet u f'kull parti, apparti li jmur f'żmien differenti, jiġifieri hemm sitt żminijiet, hemm ukoll il-karattru tiegħu jiżviluppa kull darba, qisu jitla' dejjem tarġa', għalhekk qiegħed maqsum hekk. Grazzi John.
Dan kien John Bonello, nispera li sirtu tafu ftit iktar dwar dan il-ktieb il-kittieb Malti. Jiena Francesca minn hawn insellimlek.